Ma dong acoli oruku koya ki muduku, lyel pu koya, ki tingo muduku ki miyo icingo koya ni cul i kwoni. Cecel dano.
Oneno kita wan acoli ricac okok kede kany, lwenya kony gini. Rizal le enu.

tye ka neka ca, cen obino gang. Dok cen, cen pe cako ki laming. Dano myero onge ki i dog gang weng, cen pe bino ci cako neko laming. Cen bino gang cako neno anga ma, anga ma geno, ma kigeno ki i gang kenyo, en aye cen tire kome. Laming oneke, ento cen dong obibino ka neko laryeko ki i gang. Kene tye Kampala koni tye Amerika koni tye kwane cen okwongo cito cubi ki kunu wat iwinyo ngati kikelo ki woko malyel kelo kiyiko en gangu ni aya diki diki obedo cito cubo jo ngato moni kono ki Canada kuja mm. kitingo kibino kiyiko gangu kenyo mm. ka otyeko jo macen cen no weng gure duka neno angare ryek Kadi in lapur ki gang ma in ipuro mada ni cen, mogo ma itye i poto bino bako abaka di nge puc, in irum ingom atoko atoko atoko. Iwinya ngati ngati dok tin gino mono ocubo to. Aya dong gicito bot ajwaka, ajwaka dong cito wacci latino mo acel ocito oneko dano. Ci kombeddi oweko tipo ni eni tye ki gang malyet ma dano eni kiyiko kidwoko wiye lum, kimiyo ywec, kimiyo pala icinge. Kimiyo ki jami maraco me piyone wek otyek gang eni. Aya, dong kitim ngo? In ceng ca ineko neko ata ba, pe ingeyo wa gang ajoni? Me wek icit ileg lega kunnu ni, a, ada ojono tima kica, bal otimme, pe ingeyo gangi. In bene gangwu bulingo. Nino ducu itye ka koko migini, nino ducu itye ka koko lumigini, ceng ca ineko ni in wii rac.

Gang mo macok kikoga kijiyo dog gange weng kudwong kimedo iye okuto ryang. Twon gangi bati ma tye ocung i kwang kwang kun ot bati. Waneno wagweno wa dano mo wakerece wakor tyen peke. Ci tem wek inen ka ikwo. Cen dugu lyet lyet mo ka ibino kenyo baka baka pwop. mito tere pe. Ento wek wek gine cen en i kom man ngwece en ngweco o giko giko wang cone tye ka kwene pien ni angeyo ni koni ka dong i loke wat koni ceri nongo wa okeyo ki kona anga gi cen pe neko okeyo cen pe neko lakeyo pien lakeyo eno ni pe gangi.
En oweko lakeyo pe kiyegi ni gucito i abila bene, okeyo pe kiyegi ni gucito i abila bene, pien enoni pe tuggi. Latin nyako nyo okeyo ma jok ma kinywalo kicito kiyubo latin abilane ki cen kumaca okup dyekal pa nene ka onongo ojok. En tibu ni cen obukemo jo ma gicung i abilani. Ka ojwero dog ot ma kineko calo an ka latinna oneko, oneko lutinna weng wa ki an weng. wubikobo i gang omera. Ka oneko kunnu, wukobo gang omin babana. Ot omin babana tye adi? Jwero kany, kobo kuca. Pien ni omegi babana weng gin lujog lim me culo kwo. Tin.
Tek in lajog lim. Eh, tek in lajog lim, to tye i komi. En tim pa latinne ca ma ceng ca otimo i yo. In omego wigo mo myero ijog lim kidule, to neko ciko kuca pye odi. Ka opye i odi kinongo ni yang gin onyo time kidule pye cito kuca jwero ote cito kobo wai aa kaka ni eno ni kaka ni oto tumo pien kit neko ma onen ki neke ci tyen neke pe ki niang ento gin otyeko jo ni inen pien pe ongeyo ganga latogi dong latogi yiko ki yik marac ma labole wun umigina onyo wun lutino wa wun macalo agur Wuneno yam kit ma cul oneko kede oyiko kukoya kare pa min. Omyero wuniang kare ma kicelo okoya, delil okoya, brigadier, amin otiyo ki wod lamogi. Amin obino tiyo ki latin acoli wod lamogi ka oito malo ka obino celo koya i yen mo macok ki gang okoya mo koya cet ka lwok ka dako ecelo wa dako okoya aya kikwongo ki dako ka dako ecelo koya ma dong acoli oruko koya ki muduku Lyel pi okoya ki tingo mudoko gimiyo icing okoya ni cul likwoni. Cecel dano.
Oneno kita wan aculo ricaj okok kede kany lweny akony gini. Rizal le enu. Okela mora wang ogolo jugi madongo ki ping. Okati ka kweko wang acoli ki kati ka timo akson mogo ma pe lare. Wan dong lweny mitte wa calo cen. Lweny-nyi neko mere omero ba. Lweny-nyi ti neko mere omero ba. Nyoca ogoyo ni paco bedo ribi ribi weng dok i kom acoli. Ka lulok nyero, acoli gineke kekengi. Meno oa i iko koya ma kiyiko ki muduku. En oweko pud an awaco ni rwodi myero gucit ka tito kom acoli-ni. Kare ma rwodi i kare pa Acana wan kicito ka tito ngo weko dong lweny tye tek? Ka kicito kinongo ni latin ma kilwongo ni Brigadier Akoya kiyiko ki muduku ki oa i tyet ma acol ocito ka tyet rwodi madongo. Ka kia ki kunu kibino kigolo Brigadier Akoya, Kicito kiketo lub pa laro piny, ka kigolo koya, kare ma kigolo koya, kicako culo kwo pa koya ma dong yuwere yo culo. Kiculo kwo pa nyalani weng, jo lamugi bene oculo. Kwo ngat mo mapat romo bene culone. Ah, ladit lobo okonyo, Ladit lobo.
okonyo mere kakki-ni me culo kwo. Eh, pien ni wek ayelo obed peke. Ok.
Ee, calo man tye in, ka an to tye ka neka tutwal, in macalo larema-ni, in itwero wacci, aa, larema pa amito to gin milion pyeradek mo nien, nong ki ludito kur wek icul lok, an dong acito kal kwaro dong aloka wek an dong anong cene, wukonya, in imiyo ki an, co an dong myero kal kwaro gubin ki bak dog, ki timo agat, ee, ki mato put, ee. An ating lim ma ami ki jo moni, teke dong amiyo latorung neno waca a ki i oput ma kimato-ni, a ki i kwinyo bur ma kigungo cong piny ka kikwinyo bur, jo man rumo ki tung kuca, jo man rumo ki tung kany. Ka ngat man nongo kineko na ane dyel nyo nyok bur, kitero, ci an angwinyo man agweyo mwa, in bene ingwinyo igweyo mu kunnu, an acwalo i dog in. In icwalo i dog an, an acuto odeki ni acamo. In bene omyero icut mega-ni, pien ni ka aneko dani te loki ni pe wacamme wakiri. En aye oweko pe waribo atabo. En aye oweko i acoli kany ka icito i ot yat inongo kwit okalo ki put okal mukato woko. Pien wan watye ki peko, lutinowa tye ka neko dano ata. Litino neko dano, myero kakani pe ocamme ki dano ca. Ento cen ngeyo ni in ikaka nino. An atero jamina i cuk, I akaka ca obino wilo, lake cako topo. Ka lake ocako tap, kwidi ca dong cako bino muko lak, muko lak, muko lak. Kong dano oneno i tekwaro pa jo mukene ka lakgi muk calo mwa. Mwa tekwaro ma megwa kadi bed kiwaco ni tekwaro peke, ko inen ki i kom lak ni okal, ni okal, okale dong wa lutino. Latin aditidi nongo okal omako. Pingo? Ki waco ocamo jabu, leb acoli. Latinne ocamo jabu, ojabu dano ma oneko danni, in pe iwilo camme icamo. Ci cuk niang peke, cuk omeri dong tye, kibitero cam i cuk, in ibicito iwilo cam pa ngat dok kiwaro ni cam pa ngat oneki-ni. Aya, tipo pa lato wa iyeni wa iyeni, dogi mita camme wakiri. In wa idogi dong mita camme, en laki ni ko abineno. Ojabu-ni cito tucu lake ki kwid ki two kal. Pap! Koko pe lare wot aputu. Diki dok anongo pap tung-ngi, koko pe lare wot aputu. Pien deki pe icam cam pa lame. Pe icam cam pa joni ca, pe kiculo kwone. Wanga wan ogwinye kany kineko dyel. Aketelu dek kany joni ca otero meggi ka in ikwanyo ni iketo dogi acutu an not wagwinye kite eh an acutu in be icutu eh tibu no tye ka neno kenyo ni aya wan tin dong joni dong kaka na dong tye ka tyeko lok koma kimato put dong kimato put ka kimato put eh kikwanyo lim kimiyo cen dong ogik. Lim ma kimino gibicito ka nyom kwede. Ka kinyomo kwede, kicito kicako nying lato-ni, latin me namba acel. Ee, kicako nying lato-ni. Ee, dako Wanyoto calo- tyene me kwo ki nyomo ki nyomo. Kinyomo ki nyom aye, teka icamo bene ma pe inyom inyom, to dok odonyo agangi. Ineno? Ah, lok ca tek. Ce- Mono cene me kwo. Mm. Ka emii, myero imi ki awobi mo onyom kwede, ma kwon ka ce cengu mo kette ka kimii, nino ma limme o i dye kal-li myero ikwany dilo itup mo, ka odonyo i ot. Aa i nino ma inyomo ci woti ki lim-mi, o pa latit dako-ni gang myero itup mo. Ineno? Ce iweko ma pe itumo mono pekoni. Kitumo ma kun kigato kinyuto latit dako-ni ki lato tipo ni en agat ma kitiko lamo, ci lato dong nge ni ci lim ma en. Kilamo waci wamito ka dano ma nyako wamito latit dako-ni okwong nywalo nyako. Weke kicak nying in ngati. Ka laco giwaco wa mito latin nyani eni onywal latin laco wek kicak nyingi latin me namba acel. Ci ito ogamo mere iye, ice ogamo ni cot ki nywalo bed laco. Laco ni eni dong gito cako ni, man eni in dong nyingi ojera ngati, nying lato ca. Aya, ki kenyo lato dong iye dong kwe. Process dong otum. In dong ceng lacen me nyom ki lim-mi, dong iyub yub dyel, kwany dyel, mi lato dong ocam remo, mi ocam dong ki lato. Lok dong otum, dako dong bedo ma kome yot, litino weng dong bedo ma komgi yot. Lato dong wacci, I kakana, Ee, kinywalo, kikelo latit dako ma tye ka nywalo wiya. An pe kineka ato nono. Limma, kigene kwede. Yang acon ma lim peke, kikwanyo latin nyako, kikwanyo latin nyako, ka cen dong tye ka nekowa matek. Ee, wan okwanyo latin nyako, kadi latin nyako calo awobi-ni eni, kikwanyo kimi i dog kaka ca. ni wan omiyowu anyaka eni waculo ki kwo. Ento nongo process eni ma kitimo mato pud ki ngo gi weng kitingo latinyani kimiyo kunu. Latinyani en obicito ka nywalo wi latoni en ikome kunu. Ma latinyani be pe pe kiyelo kunu. Oweko leba culo ni wacce nyo labol loki wun ukela mono gang kanyo ucula ki kwo. Ukela me wang kwo. Dako mo keken kadi kiwuno kacalo kare wacce keni kikela me wang kwo. Yam kigwanyo nyako aye kimiyo i kwo, ka kitimo process-ze weng ki can giko. Ento bene onongo kun anongo kiculo ki kwon myero pe kiun ko. Pe kiunu, pe kiunu lu moto ma kinyomo anyoma, ee, pien en tye gang kunnu dong me nywalo dano, ee, pe kiunu. Aya ka dong odoko dit kimiyo i ot moni, kicako, laco cako bedo kede ci gamo iye. ci gicako dong cako nying lato-ni. E, medde dong ki nywal gang kunnu naka kare ne romo tii to gang kunnu. Ineno we? Ki gang kany bene nongo gang gi bidong to gik. Meno lok me kwo. Lutino tuwa, wuwiny, an abidugu cen ka tito ka ineko dano ma limmi peke, kit ma kitimo kwede, wek dong wuwiny.